Maitei mba'eichajoaitépa. Porãmínte. Iporã opéicha. Che ko árape aju ajapo che rembiapo pende rrĩpe, katúpa che pyty'õmi. Sí. Che ha'e mbo'ekuaahararã Natalia Viviana González, añemoarandu aho Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro de Ypò Manduju. Che mbo'ekuaahára ha'e Carmen Dennis ha che mbo'ehára Sunilda Ocampo.

Pukavajépa ha ñañepyrũta ñande rembiapo ko ára pegua. He'i la ñande rembiapo ko'ápe Peru marangatu guarani ñe'ẽ katu pyryrã ohechakuaa mba'eichagua tekovépa oñeñe'ẽ ha oñeñe'ẽha jehaipyrépe ohendúvape ha he'i máva ha'e oikuaávapepa. ojogua upéva. Ombojoaju umi mba'e ojejúva jehaipyrépe, umi mba'e ha'e oikuaáva ndive vai. Mombe'upy mombe'ugua'u mito. Techaukarã. Jajapopárõ ñane rembiapo oñehepyme'ẽta ñande ko'ã oikuaa mba'eichagua jahaipyrépa pe omoñe'ẽva. Ohechakuaa mba'eichagua jekovépa umi oñeñe'ẽha haipyrépe. Ombojoja umi tekove oñemoñe'ẽha ha'e oikuaáva ndive ñande. Ápe jareko tembiapo peteĩha pegua, he'i ñandéve ñahendu mbo'ehára omoñe'ẽramo ha upéi ñamoñe'ẽnte rovea rire. Peẽ pereko pende kópia ñande ápe jarireéta ñane amoñe'ẽta ñandéve, peñapysaka cherehe ha pema'ẽta hese mba'éichapa he'íva ñanemoñe'ẽramo. Ka'u ha angapypyry ñorairõ he'i ñandéve la ñanere. Pyhare pyte ára vai pya'u ka'u anga vai py'aguasu ha ñorairõ rerekua, angapypyry anga porã tekomarangatu rerekua, oñemoĩ henondépe ha pakõi ára pyhareve puhukue. oñorairõ hikuái. Guarani ypykue ohecha hendy ha overáva, oñorairõ jojai'ỹme. Ka'u oñemoirũ itaitaguasu pytajovái ndive. Ka'aguýpe ogaguy ára oguiguy ára vai hendy overá hyapu otiri ojeka. tata'i oñuã ipytu ñorairõ renda, ko'ã angatupyry, tau opuka soro ha ipojái keranáre, marangatu rajýre ha ogueraha hendive. Jasy pokõi riremínte kerana imemby peteĩ tekove vai iñakãjaguáva ha ha'e teju guasu. oikuaávo arasy oñemoinga. Ko mymba vaiete, péicha jepe kerana imemby, memete, ivaíva. Jasypokõime imemby kuéra ha'e teju jagua, mboytu'i, moñái, jasy jatere, kurupi, ao ao ha luĩsa. Péicha he'i ñande ñane. Mito, peteĩ ñane mombe'ugua'u oñe'ẽ ñande tau ha angatupyry ñorãirõ rehei ñandéve ajépa. Ápe jaguereko mokõihápe tembiapo, he'i ñandéve jahai jahaianga máva mávarepa oñe'ẽ mombe'ugua'u pe he'i ñande. Mávarõ oñeñe'ẽ mombe'ugua'úpe, oñeñe'ẽ tau, angatupyry, Pytagua, kerama ha imembykuéra. He'i ñandéve. Ha mba'eichaitépa he'i ñandéve la ñane moñe'ẽrãme? He'i ñandéve tau ha'eha peteĩ ánga vai py'aguasu ha ñorairõ rerekua he'i ñandéve. Upéa ñande jahaíta ñande kuatiahaípe.

ha ñorairõ rerekua. Upéi jahasáta angatu pyrýpe.

Upéi he'i ñande pytagua oñorairõ ha'ekuéra upéva peẽ pejapótantema pende kuatiahai. Ha Keranare mba'e ja'ekuaa he'i ñandéve kuña mitãkuña porã jepa. Upéva pejapóta ái ko'ápe, pende kuatie haípe. Ha imembykuéra he'i ñande pe últimoite pe ra'e mbou imemby ra'e, oreko siete, oreko teju jagua, voi tu'i, moñái. Jasy jatere, urupi, ao ao ha Luiso, umía, pe ha ipaitéta pende kuatia hai. Ha upéi jereko ambue rembiapo. Mbykymi peteĩ agua ñane rembiapo. He'i ñandéve ñambohovái. Mboy ára. Piko oñorairõ hikuái? Mbou ára he'i ñande ñanemoñe'ẽramo ñorairõ hague hikuái. Oñorairõ hikuái pokõi ára. Pokõi ára upéva jahaíta ko'ápe. Pejapóke pende partida haípe. Oñorairõ hikuái.

Hyapu otiri ojeka. Upe ajahaíta ko'ãve. Pejapóke pene kuatia ha ipyrépe. Ha upéi, pejapopa rie upéa, jareko ambue he'íha ñande mba'épa ojapo Tau. Mba'e ojapo Tau he'i ñandéve. Tau oñemoirũ itaita guasúre. Ajépa?

Tau ha anga, anga tupyry. Oñorairõ hikuái, oñorairõ hikuái. Tau ohecharamboiterei hemitakuñápe, iporãiterei ha iguenoiterei marangatu rajýpe ha'éva ohayhueterei ha upéva ikovai hikuái. Ajépa, upéva peẽma pemombe'úta peẽ perentendeháicha la pemombe'u. Ñamombe'úta apejehe'íta mbykymi. Oĩetéma? Jajapo'aña omonge'u ñande rogayguápe ha ambue. Upéva ótro ambue tembiapo pejapu'arã. Ha upéi ipahápe, ipahaite ojareko, he'i ñane, ñamombe'u mba'e apoukáva, he'i ñande la konsekuénsia, mba'épa la oikóramo, pe ñorairõgui mba'e oiko, mba'e konsekuénsia ogueru. Ka'au oraha kerana ame'ãjéramo. Ha kerana upéicha rupi imemby siete oreko la imemby. Ha angatupyry omaldeci keranápe ha imemby vaipa. Upéva la oikuakue ko omoñe'ẽrã he'i ñandéve. Upéva la ikonsecuencia opa la ijapotáva. Upéicha rupi, omaldeci rupi chupe angatumpyry ha'e imemby vaipa, ha osẽ víchoicha la ivaikuéra umi, la imembykuéra ivai umi siete. Buéno, péicha ha'e ko árame ñane rembiapo mbykymi oĩpa ñantendepaitéva? Oĩetéma. Ha jahekáta akã, umi ofalta aie ñandéve ñakompletapa ñande rógape ko árape mbykymínte ñane rembiapo, Ñanemandu'a'arã jajepohéi'arã ha jaipurúnte hag̃ua joyrumo'ãha jeporu'arã alcohol en gel ha ñañemomombyry'ỹrã ñande rapichakuéragui ani jaha aty guasuhárupi ñañandukareko añaite ojuehekuéra. Ko mba'asy vai ndopáigui aguyje.